hei hi mizo keyboard android application kha a nia chuan hemi link ah a keyboard mizo keyboard link kan rawn dan kha download theih loh a ah android group ho in kan-- Ti chhiria download thei lo turin chuan a ṭi a aia space in mei a lo de bawl ṭhin ang kha ti bo thei a awm a a ti bo thei a tuna setting kan rawn hmuh tur ah te hian kan rawn entir dawn a ah hma khan hemi ai ai kan meh hian hei tichuan a thei tawh ta space a thei a ai kan meh a tiang a lo awm ṭhin. ha a ti bo thei a nia a ding vek tawh a han tiang ti tur khan tiang hian ih kan setting awm dan ang hian niin lo set dawn a nia ahh setting a luh na kha one two three a innet vawng vawng khan setting a inlut nghal nghal ang a chuan kaihhruaina hmasa ber ta hi chu kan lut leh vawng a hre vek tawh a about ang khan a ni ta tawng ah hian tawng man lai ah hi chuan english uk ah ka dah a kha chu in duh dan thlanna tawng thlanna ah pawh khan english uk ah ka dah mek a ih kha chu an duh duh thlan thei ta. pakhat a haitan pawh language gate hlawmna hi ka han click a status bar language icon lang na hi hard ah ka dah a chhawng thlawkna hi ka han click a rl thu leh lawi hi ka click a latin lay down ngat ah hi tih hian default ah ka dah a hebrides tawng hi ka han click a slovak full hi ka han click a compact ina pawh ka han click a. Zinner setting ah khan inluan nga te tang hian dahbo dan chu a awm a ni. A chung berah hian thim tlanna kha a awm ta a, iPhone, Android tih vel te. Thim tlanna kha chuan iPhone, Android, Gingerbread, Galaxy tih si kha chu keyboard rawng rawn inthlakna kha a ni mai a, a lan dan kha. Chuan kha chuan duh duh kha a ni ta a. A hmai tung ah kha chuan normal ah dah mai tur a ni ta a, a lu number on off ah kha chuan never ah ka dah a. a kha chu in duh duah dan a always a pawhin dah theih a ni chu chuan a rawh khi tih lanna fe lem tih lanna ah never a ka dah a physical keyboard manna an click a t nine text hi in click ang click ngei ngei tur kha kha in click lo ni chu an click tur. La bo na tur khan nakin mi kan sawi kha pop up leh click tur ni tak khi pen rawng tak zawng ah hi chuan hundred ah ka dah mai a ka lut lo ang a volume khi ka zir tih chan a hi kan man duh lo vang in kan click a arrow key pet on na hi in on tur a ni t nine next hmel na leh arrow key pet on na kha in click ang a then setting ah khan veilam thlan na ah hian ah number on phone ah phone ah khan ka dah mai a ropui. Vicky in awm ang tih hi ka man pi lo vangin tiang ka dah a, hawrhawp chungah sign hawrhawp te tih lanna hi tiang ka dah a, i induh leh indah lo thei in tih lanna duh lo chuan number bulah symbol dang te ti bo na hi ka han click a, ka man duh lo vangin ka man duh lo zawng chu tikhuan ka dah ta a ni. Long press rei zawng hi chu twenty a ka dah a, smart siam chawp hi ka click a, ka han click a, domain vel hi chu hei tiang ka dah ta a, tikhan full stop key thumna pawh hi tikhan ka dah a, in en vawng vang a. Chuan thumawr hmuhah khan haw ropui amah in siam remna hi in tlik anga i duh leh in tlik lo anga tikhan ka siam ang khawiin in dah dawn nia. Min hmu vek thei ang ka ring tiang khuan. Chuan hetah hian thumawr hmuh leh prediction ah hian T9 leng priority kha in tlik anga tichuan khata ai chungchang kan bawih na kha chu a zo a ni. Tih nan leng priority kha tumor mu leh tax prediction ah a ni chu. Thu thenkhat atana post drop tih velah hi ka tlek lo ni hi tihian chuan kan chhuak leng a, Jester ah kan kal anga hei chu pawimawh lo a in duh dana en kha ni mai kha chu in hre vek, voice input ah pawh hian mic ah ka dah a. Merrick a vel pawh chuan nangmah ni duh thu ni mai Merrick zawnga ri an duh chuan hei ta hian medanga in tling a ngawrah hian tiang ka dah vel mai mai a dah dan angin space mehna bar meh cheina ngawr ang space mehna pawh hi ka tlik tawh ka duh lo vangin ngawr vel hi chuan setting dang dah thana hi chuan hei vel hi in dah a tiang vel ka chu ka ti lo a setting dangah hian tiang ka dah leh ta icon tih bawmna hi ka duh lo vangin ka tlik lo a debug tih na pawh hi ka tlik lo a mehna intihhlanna hi Ka tlek lo a, thuthlan tur rawngah hian tikhuan ka dah mai a, pop up key tuai hlei off chuan pop up key tih i mang thei lovang ka an tlik a, space en aha space enna hi ka an tlik a, enter message a thawn ang hi hi ka tlek a ka duh lo a, alternate lang kher lo hi ka an tlik a, dimani key siam remna hi ka an tlik a, multi touch off na ah siam reng na ka tlik a, multi touch off na zawk hi ka an tlik a, Keyboard peihna hi ka en tlik a, pause ṭe keyboard a en tlik a, setting sawn ka tihtawpna pawh ka en tlik a ni chu tih chuan nihna pathum ka sawi lar bik te kha in siam rem chuan ah ai chung changa in lo buaina te kha a bo tawh anga in duh dan in Mizo ṭi pawh chu in hmang thei duai dawn a ni chu chuan Mister Eng channel hi min lo comment sak like leh share sak turin Mizo ṭi bo an hmangtu leh a la hmang lo te pawhin in ṭhen te ta te application kha in la nga im in lo hmang ve dawn e Mizo ṭawng a lo haw sak a keyboard te a lo an lo ṭangkai pui ve takin Mister Eng channel hian kan rawn review na leh siam rem na kan rawn nei ni chu inchungah Mizo ṭi bo an hmangtu zung zek-- te chungah lawmthu kan rawn sawi leh e ka ti zawng kha kan video rawn ti chhuah theih phawt se a video dang te min lo en sak leh a min lo ei ve sak leh turin zawai chungah kan rawn dil e kan lawm e.